Исәнмесез, кадерле театр сөюче дуслар. Бөек җиңүнең 75 елы уңаеннан Яр Чаллы татар дәүләт драма театры минем Эх, егетләр дип исемләнгән пьесаның онлайн укуын тәкъдим итә. Эх, егетләр. Аларның исемнәре тарих дәреслекләрендә искәртелмәс, алар данына һәйкәлләр, истәлекле такталар ачылмас. Һәм, әлбәттә, драматург андый темаларны читләтеп уза алмый. Сынган язмышлы, ләкин кокшамас рухлы, җиңү яулаган бөек буынга багышлап, ихтирам белән драматург Артур Шәйдулла. Эх, егетләр! дип атала. Драма бер актта. Гамәл кылучылар, Саврасов, кече лейтенант, 26 яшь. Гришин, рядовой, 22 яшь. Князев, сержант, 32 яшь. Гәрәев, рядовой, 20 яшь. Майор, лейтенап, машинист. Зойка, Нинка, Анютка, полустаноктагы кызлар. Кырмыска, Робинзон, Саескан, Патефон, лейтенант заставада, особист, солдатлар. Вакыйга Бөек Ватан сугышының соңгы айларында бара. Пролог. Пәрдә алды, парк скамьясы. Ашыкмыйча, чак-чак кына аксаклап, личнап чыгып утыра. Перчаткасын салып, кулларын таяк тоткасын өстенә куя. Өстендә аерым билгеләре булмаган китель, тик барсында да хәрәкәтләрендә, үз-үзен тотышында дәрәҗәле хәрби кеше булуы сизелә. Сәгатенә караш ташлый, түземсезлек белән як-ягына карый. Ниһаять, майор күренә. Майор. Честь бирергә кулын күтәрә, тик кисәк кенә кире төшерә. Здравия желаю, товарищ Личнов. Личнов. М-да. Честь биреп ятуыңмы бу, майор, онытканмын. Личнов. Ярый әле передовойда түгел, аның каравы без монда да тәлинкә уртасында кунган чебен кебек. Игътибар җуярга ярамый. Начар гадәтләреңнән арынмыйсың, товарищ майор. Майор. Соңга калуым өчен гафу үтенәм, обстоятельства. Лейтенант. Обстоятельства дисеңме? Майор. Машина ватылды. Урман сукмагыннан сәпит белән очарга туры килде. Лейтенант. Ничек егетләрең? Исән-сау, әзерләр? Майор. Так точно.

Кирәк иде бит, ә? Барып җиттем дигәндә генә бар операция кыелды. Авыр. Авыр. Тәкъдир шундый безнең, онытма. Кешене каһарманлыкка күтәрергә. Каһарманлыкка, ишетәсең, майор? Үлемгә түгел, ә каһарманлыкка. Җәмгысе ике операция үткәрергә кирәк. Берсенә бер көн, икенчесенә өч сәгатебез бар. Майорның күзләренә төбәлеп карый. Кинәт Бик картайганың син, майор. Сугышта бер ел бишәү кебек, Личнап. Анысы дөрес әйтәсең. Соңгы тапкыр очрашканда чал чәчең чигәләреңдә бер-ике бөртек кенә иде, майор. Ә хәзер он капчыгы чәчелгән кебек. Лаборатория тышканы диярсең, Личнап. Авылыбызны сагындым. Өйдә тугыз ел булган юк. Бу вакытта басулар кардан ачылып бетә. Балыкны тонык судан бауга бәйләп төшерелгән чиләк белән чыгарып була. Ә Кәләпүш тавындагы агачларда тырналар оя кора башлый. Майор. Бу вакытта шул. Бәлки безнең тормышка да җитәр. Личнап. Кем белгән инде. Майор. Иптәш личнап, күптән бер сорау бирәсем килә. Лежнак. Күптән Майрае. Лежнак. Бер, Берлинга 200 чакрым калганчы көттеңме? Майор. Соң ничектер уңайсыз иде моңа кадәр. Ә хәзер, бәлки бүтән күрешмәбез дә. Лежнак шулай. Әйдә, мончы соравыңны. Майор. Якташлар булмасак, яныгыз калыр идегезме? Лагерьдан чыгарыр идегезме, дим. Лишнәп алдым ич. Синең Смоленскидан икәнлегеңне Симонда булганда белдем. Моңа хәтле син Оренбургтан дип уйлый идем. Анкетада ялгышлык. Шуны гына сорыйсы идеңме? Майор, әйе. Лишнәп. Эх, майор, тузга язмаган сораулар белән башымны катырып бәягеңне төшермәсәң иде. Майор, торып баса. Боерыкны үтәргә рөхсәтме? Лишнәп, бар инде. Кул кысып хушлашалар. Күкрәгеңә орден тагырга сәбәп бир, шунда честь бирерсең, кулың арганчы, майор. Так точно, личнап. Кычкырдың инде, майор, гафу, хуш. Личнап. Бик матур вакыт. Басулар, аланнар кардан ачылган чак. Томаннар белән пәрдәләнгән таңга, таңнар. Табигатьнең яңарган, тиздән кияүгә чыгарга әзерләнгән яшь сылу кызга охшап куйган чагы. Эх. Өйгә генә кайтырга насыйп булсын иде. Беренче күренеш. Вагон теплушка, ике яры станарлар, буржуйка миче өстендә чәйник белән зур унмаган казан. Гәрәев байтак кына вакыт тар пар тянкасын бәйләп азаплана. Гришин мавыгып, ләззәтләнеп сухари кимерә. Князев мич авызы янында кайнаша йомычка җыеп ут яга. Якынаеп килүче Саврасов һәм майор тавышлары ишетелә. Саврасов. Зур рәхмәт, иптәш майор, ул вышкада череп бетәрмен дип уйлаган идем инде. Майор. Һы, гаҗәпләндердең, Саврасов, шаккаттырдың. Карның тук, тартырга махоркасын биреп торалар, муеныңа асланып торган хатыннар, хатын-кызлар да бардыр әле. Ә син өч ел буе рапорт артыннан рапорт җибәрәсең. Фронтка җибәрегез дигән шарманкаң белән бөтен командирлар миен черетеп. Саврасов. Иптәш майор, Чын-чынлап әйтәм, юк, тюремщикның эшенең бернинди яме дә юк. Майор. Фронтта да курорт түгел. Саврасов. Соң, мин ялга барырга җыенганнардан түгел. Дошманны бәрергә, берәр батырлык кылырга, җае чыкса, геройларча. Майор. Вагон ишеген ача. Булыр сиңа дошманны да бәрергә, курорты да, җае да. Стройся! Барысы да сикереп баса. Гәрәев бәйләнеп бетмәгән портянкасы белән Князев эчкән чүмеченнән өстенә су түккән килеш, авызы тулы сухари белән Гришин да. Майор, равняйсь смирно! Нинди кыяфәтләр бу? Сез бит Кызыл Армия солдатлары. Ун минуттан кузгалабыз. Планшетын чыгара. Рядовой Гришин, Олег Иванович. Гришин, тиз итеп чәйнәп бетерергә тырышып. Мин, майор. Хәзер үк чыгарып орден тагып куярлык ич бу. Тәмлеме, Гришин? Гришин. Так точно, иптәш майор. Гафу итегез, өлгермәдем. Майор. Иреңә Мәскәү янында сугышканың тәҗрибәле. Ничә яшь сиңа? Гришин. Егерме өч. Майор. Молодец. Сугыша беләсең, димәк. Старший сержант Василий Князев. Князев. Мин. Майор. Солдат. Әллә коенып алдың инде? Князев. Никак нет, киптерермен. Майор. Киптер, киптер, Князев. Связист, Везьмә оборонасында яра алганың. Медальләр, медальләр. Син дә дары иснәгән, дары иснәгән сугышчы. Рядовой Самат Гараев. Гараев. Мин. Майор. Анкетада отличник учебы диелгән. Юньләп партянка бәйләргә дә йөрәмәгәнсең. Гараев. Никак нет, оста бәйлим. Чүпрәге генә бик тар. Майор. Фрис яхшы киенгән, үзенә ялан аяк белән менәргә бирмәс. Син тарын да, киңен дә оста итеп бәйләргә өйрән инде. Гараев. Так точно, иптәш майор. Майор. Кече лейтенант Саврасов группа командиры. Фин сугышында разведчик булган, ярый. Группагызда Аеруча мөхим боерык бирелгән, секретный. Барыгыз да җентекле сайлау аша үткән. Бирелгән заданиене үтәү зур стратегик операцияне йиңмаклауга юл ачачак. Сезгә олы ышаныч күрсәтелгән. Командир-разведчик, дошман телен белгән связист, минер, анысы да тел белүче, һәм снайпер. Кәгазьдә группагыз хуш китмәле. Эштә дә шулай булсын иде. Туганнарыгызга озак яза алмаячаксыз. Хатларыгыз әзерме? Өчпочмакларны җыеп ала. Булган бу, Саврасов. Иптәш майор! Мөрәҗәгать итәргә рөхсәтме? Майор, рөхсәт. Саврасов. Нинди задание үтәргә тиешбез? Майор, анысы билгеле түгел. Урынына килеп җиткәч, командирга пакет тапшырылыр. Рюкзагын ачып, төенчекләр чыгарып сала. Май, эпи, тошонка, чәй, махорка, чиләктә бәрәңге. Чыгып китә, вагонны яба. Гришин, ого, яшибез икән. Махоркалы төенчекне исни, гәҗит ертып самокрутка әйләндерә башлый. Гәрәев ипләп ипи сындырып ала, тәмләп ашый башлый. Ипие дә нинди соң, ипие, егетләр! Саврасов. Син, Гәрәев, Берлин хәтле Берлинга ипи ашар өчен барып җиттең әллә? ә? Гитлер мәетен күргән шикелле, бусы тәмәкегә чат ябышты. Гәрәев, Ипие бит нинди чиста арыш, мондыйны күптән ашаган юк бит инде, егетләр. Князев, зур итеп ипи сындырып ала да, авызын тутырып, пычагын чыгарып тушенка банкасын ача. Чынлап та, тел йотарлык бу. Өйдәге кебек, өстеннән тушенка белән майлап куярга да менә дигән. Савразов. Җитди әйтүегезме бу? Үзегезне кая алып барганны белмичә, карын туйдырырны уйлыйсызмы? Нинди задание? Нишләргә туры килер, ә? Гәрәй. Соң, иптәш командир, вакыты җиткәч белербез. Борчылып утыруның файдасы бармы? Ә тук карынга аның каравы үләргә дә күңеллерәк. Саврасов. Яшисе генә килә, әз генә булса да. Сугышырга, Князев. Берәр зур диверсия йә булмаса берәр тел алып кайтырга. Мин менә немецчә бик яхшы беләм. Гришин. Мин дә. Мәктәптә дүрте булган бердәнбер фән иде. Гәрәев. Калганнардан бишле идеме әллә? Көлешәләр. Гришин. Булгандыр инде, плюс белән. Кая инде миңа бишлегә уку, икеле капчыгы мин. Князев. Дөрес әйтәм бит, иптәш командир. Диверсия яисә терелеп кайтырга, Саврасов, дөрестер дә бәлки. Гәрәев самокрутка белән ипиен читкә куеп, янә портянкасын бәйләүгә тотына. Поезд кузгалган тавышлар ишетелә. Гришин. Бәйләп торма! Немец өстенә кулыңа тотып барырсың шуны. Муеныннан урап буарсың. Гәрәев. Исенә чыдый алмыйча тончыгып үләчәкләр. Кинәт дәртләнеп ыска итеп бәйләп тә куя, аягын сапогы эченә Тыгып та куя. Әнкәй көн саен ике икмәк сала иде. Без җиде бала үстек. Ипидә халык көче. Князев. Ә без алтау. Миңа җиде яшь. Атаяклар белән сугышка китте. Әнкәй казанга балык сала иде, йә сарык маен, бәрәңгесен, чишмә суын да пешерде. Аннан да тәмлерәк берни дә ашаган юк. Өйләнгәч, кайвакыт хатынга менә шулай гына әзерләргә куша идем. Артык фантазиясез генә. Савразов өйләнгән, Князев өйләнгән. Казанга су сала, бәрәңгене чистартырга керешә. Берсеннән-берсе кече бала калды иде, бишәү. Мин сугышка киткәндә өлкәненә унбер тулган иде. Әнисенә ярдәмче, кечесенә хәзер биш. Анысын юньләп күргән дә юк. Чыгып киткәндә нәни иде. Гәрәев. Ә сез, иптәш командир Савразов? Ә мин... Ә мин, иптәш командир Гришин. Өйләнергә өлгердегезме, Савразов? Өлгерде, Гараев. Шуның хәтле шатлыксыз әйтелде, Саврасов. Разговорчики! Гараев, аңлашылды. Исемем Самат. Кстати, бәләбәйдән. Гришин. Олег. Махмырдан, махмырдан вещи, Чабаксар, Князев. Василий. Алабуга, Морт авылы. Саврасов. Дмитрий Николаевич. Кул кысып танышалар. Гришин. Син, Вась, бик яхшы уйлап тапкан. Кайнар шупа бик вакытлы. Князев. Сапогыннан пычак чыгарып тоттыра. Бер ялгызы яу кырында сугышчы түгел, диләр. Гришин. Мин каршы түгел лә. Янына утырып, бәрәңге чистартуга керешә. Саврасов такталар арасына ярак аша тышка карый. Саврасов. Ике вагон гына. Князев. Чистартылып беткән бәрәңгене чайкатып казанга сала, мичкә утын өсти. Генералларны йөрткән кебек, Саврасов. Нинди хәлләргә кереп баткан микән без? Гараев. Ох, җаннарны үкчәләргә сыйдырасыз, иптәш командир. Бик мөһим операция гына. Бәлки шулай яхшырактыр? Саврасов. Ниләр сүлисең син, ә? Нәрсәсе яхшы булсын? Гржин. Мин дә яхшыга дип уйлыйм. Берәр аэродром шартлатырбыз, йә берәр генералны борыннан тотарбыз. Шунтырра бер граф, бер рафицер, дойча фицерен. Үзебез, үзенекеләре турында барысы да ярып сугачак. Өеп документ, картлар алып кайтырбыз, бетте китте. Бу сволочлар оныкларын исеме минем белән куркытырлар әле. Башым өчен зур бүләк игълан итәрләр. Ә мин геройский герой, Матросов һәм Зайцев кебек. Гараев, ай-ай, ирнең җәйгән берсе, кире юлга. Киевка хәтле җәймә җәеп. Ә Матросов халәк булды, геройларча. Геройлар һәрвакыт һәлак була. Һәрвакыт диярлек. Анысын белмәдеңме? Гришин. Монысы белән килешәм. Князев. Шулай ук булмасын иде. Оныкларымны күрәсем килгән иде. Саврасов. Күрерсең әле. Ә син, Гришин, ирнеңе җыеп куй. Өстеңә басарлар әле. Портянкасыз таптанып йөрүчеләр байтак монда. Хыялланырга зарарлы түгел. Князев. Өйгә кайтасы килә. Җиңүче булып. Геройларча булмаса да ярый, немец сыртын сындыруга саллы өлеш кертеп. Саврасов. Кара әле, нинди ис таралды. Күп калдымы анда? Князев. Бер ун-унбиш минут, иптәш командир. Саврасов. Сыртын сындыруга дидеңме? Хәтәр чыгар иде бу, ә? Әткәй японнар белән сугышты, герой булып кайтты. Штык сынгач, японнарны шәрә кул белән изде. Беткәнче. Гришин. Көч-хәл беткәнчеме? Саграсың, японнар беткәнче. Князев. Минем әткәй беренче сугышта немецларны кырды, жәлләмичә, ярды шуларны. Үзе кебек берничә бөртек солдат белән кечкенә тау башында калып, бер төн, бер көн оборона тотты. Тик биеклекне бирмәде. Күгәрчен тырнагы хәтле дә медаль бирмәделәр. Берниндиен дә бирмәделәр. Гарәев. Вәт чукынчыклар, ә! Әйт әле, иптәш командир, медаль җәлладлары, буржуй чукынчыклары? Саврасов. Чукынчыклар, Гәрәев, чукынчыклар. Янә кабаланып такта арасындагы ярыкка карый. Гәрәев. Минеке полк командиры иде, кадровый офицер, Финляндиядә үлде. Бер фотокарточкасы гына калды, өйдә. Хәзер инде йөзен дә хәтерләмим. Князев. Шулпасын кабып карый, тозлый, өстенә тушенка аудара. Онытмаска гына зарур. Кеше хәтердән чыкмаса, мәңге яшәр. Гришин. Ә синең атаң? Гришин. Мин ятим бала. Башта әбием тәрбияләде. Аннары интернат, соңрак училище. Менә шулай гади генә. Геройларсыз. Гәрәев. Үзең герой булырсың әле. Кемдер беренче булырга тиеш бит инде. Дөрес бит, әйеме, иптәш командир? Саврасов. Такмакладың инде. Әйт әле дә, әйт әле, иптәш командир! Князев, чәйнек алып, барысына да чәй сала. Исән кайтырга насыйп булсын! Янә шулпасын кабып карый. Гришин. Кара син аны имансызны, имештер тозын тикшерә. Үзе ашый да ашый. Грей. Чынлап та тамак ялгап тора бу. Әйтер дип тә әтте командирның ачулы карашын күреп, сүзендә кисле. Ой, бик начар, бер дә комсомолларча түгел, иптәш Князев. Князев. Я инде, бик майлы килеп чыкты. Нинди тәңкәләр йөзеп йөри, карагыз әле өстендә, ә? Ничә айлар мондый ашлар турында хыялланырга да курыктым. Һаман аңлый алмыйм. Тоз белән нәрсә микән, ә? Гәрәй, Князевның битараф кыяфәт белән читкә тә, сапогыеннан зур кашыгын чыгарып казанга тыга, зур ит кисәге ияртеп кире чыгара. Ирен турсайтып озак итеп чәйни. Тозы бер дә аңлашылмый моны. Тагын бер кабып ала. Былай ничә ва бугай? Гришин, иманыгыз бармы сезнең, ә? Немецтан да явызрак булырсыз. Таралыгыз! Кабып карый. Тәмле бит. Молодец, князь, молодец. Сиңа ресторанда шыра кирәк. Бу бит тел йотарлык. Гришин белән Гәрәев колак зыңгылатып кызу-кызу ашарга тотыналар. Князев. Тозы ничек соң, щетыки? Гәрәев. Нинди тозы? Саврасов. Артистлар. Кашыгын чыгарып ашый башлый. Князев. Уттан булса да төшерим инде. Саврасов. Ох, шәп бу, Князев. Гришин. Хәзер бер биш тамчы спирт та булса иде, егетләр, ә? Гәрәев. Эчеп алу булса, булса да яхшырак. Князев. Ягылган мунча, карлыганны чәй, туйганчы йокларга. Гәрәев. Һәм берәр кызый. Нинди генә булса да ярый. Кәкре, бөкре, ямьсез чырайлы булса да ярый. Савразов. Башланды инде. Капчыкка салып Гитлерның үзен дә алып килергәдер бәлки, ә? Гәрәев, бер дә комач аламас иде, иптәш командир. Поезд тизлегенә керәйтек, ә керәйткән тавышлар ишетелә. Саврасов белән Князев такта арасындагы ярыкларга омтылалар. Гришин, станцияме әллә? Князев, аңлашылмый ни чурта. Саврасов, урман, карурман, әкияттәгечә. Майор тавышы. Кая киттең инде тагын? Машинист тавышы. Тикшерергә кирәк, иптәш командир. Болай барырга ярамый. Князев. Безнең вагон астында ватылды дигән өстәвенә. Майор тавышы. Бөтен нәрсәң синең Аллага шөкер түгел. Машинист тавышы. Соң бит, ремонты әллә кайчан булмады, техосмотры да. Тавыш вагон янында. Качыгыз, егетләр, егетләр, качыгыз. Майор тавышы. Нәрсә анда, Антипов? Машинист тавышы. Барып җитүен барып җитәрбез, тик теләгәнчә тиз түгел. Тагын вагон янына килә. Ычкыныгыз, агайлар, исән чакта. Рәхмәтләрегезне соңра укырсыз, ычкыныгыз! Майор тавышы, якыная төшеп. Киттек! Вакыт юк! Майор ишек ачып, вагонга менә. Майор. Яп, Антипов, егетләр белән барам. Машинист. Так точно, иптәш майор! Майор. Ох, нинди тәмле исләр монда! Гришин. Мөрәҗәгать итәргә рөхсәт итегез, иптәш майор! Майор. Сөйлә, Гришин! Гришин. Нишләп сез, иптәш майор, үзегезнең люкс купены теплушкага алмаштырырга булдыгыз әле? Майор. Күңелсез картлач белән мыңгырдап кына тора быткыч. Князев. Бик мавыктыргыч, беләсезме, соңгы минут яңалыклары. Майор. Борчылмагыз, барып җитәрбез. Саврасов. Бик шомлы шул яңалыклары. Кыяфәт белдермичә, егетләр каранып алалар. Состав кузгала. Майор. Борчылырга сәбәп юк. Чиләкне әйләндереп казан янына утыра. Барып җитәрбез. Аннары самолетта ике сәгать һәм урында булырбыз. Юынырга, кием алмаштырырга, ашарга һәм заданиегә чыгарга. Князев. Барсы да шулай ансат кынамы, иптәш майор? Майор. Бүген дистәләгән разведчикларыбыз Берлинны бинокль аша күрделәр. Көн саен төрле операциягә байтак кына диверсантлар-разведчиклар китә. Саврасов. Без куркак түгел. Бераз гына ачыклык кирәк, иптәш майор. Майор. Бөтен нәрсәгә үз вакыты, курыкмагыз гына. Князев. Яшәрбез, күрербез. Сез, иптәш майор, Казанга якынрак утырыгыз. Майор. Бик рәхәтләнеп. Карале, Саврасов. Ә Семен Пантелеймонович синең туганың түгел идеме? Саврасов, туган. Майор, ох, данлы, көчле мужик. Бирдек белочехларга кирәкне без аның белән, кыю батыр. Саврасов, кыю батыр иде. Аттылар, утыз сигезенчедә. Гәрәев, шулай кирәк аңа, мантыкка.

Ычкынуыгызмы бу? Рядовой Горяев, син нәрсә, трибунал астына керәсе киләме? Горяев, юк, иптәш майор. Майор, нәрсә булды сиңа? Йодрык кычытырга яратасың, яратасың әллә? Горяев, никак нет. Саврасовның батыр һәм кыю туганы атамны суеп үтерде. Ә бабамны шашка белән чабып үтерде. 22 нче елда. Майор. Шулаймы? Саврасов, Белә алмыйм. Егерме икенчедә миңа өч яшь кенә иде. Майор. Гәрәевкада күбрәк булмагандыр. Гәрәев. Икмәк бөтенләй беткәч, авыллардан ир-атлар сәнәк, балта күтәреп Әлмәткә таба китте. Безнекеннән берсе дә кайтмады. Майор. Балалар ата-анасы өчен җавап тотмый. Ишеткәнең бармы, Гәрәев? Гәрәев. Әткәй безне ашатыр өчен чирләп яткан энек Әнкәй безне ашатыр өчен чирләп яткан энекәшебезне суйды. Ачлыктан шешенә башлагач, әби чалгы белән кулындагы кан тамырларын кисеп куйды. Әнкәй безне ашатыр өчен чирләп яткан энекәшебезне суйды. Ачлыктан шешенә башлагач, әби чалгы белән кулындагы кан тамырларын кисеп куйды. Майор. Утырдык, тынычланабыз. Гәрәев, илебезнең күрмәгәне калмады. Кайвакыт тормыштан алҗыган фахишәгә охшап та кала иде. Өстенә ялкау гынаммады. Я төрекләр, я поляклар, французлар, японнар, хәзер әнә немчура. Сугышка хәтле лагерь балансы чөмердем. Имештер, атам-бабам дворяннардан, җитмәсә, Идел немецларыннан, Первовай демонстрациясеннән утыртып алып киттеләр. Хатыным, балаларым кая булганын да белмим. Берсе дә язмый. Бәлки Франциядә, бәлки Аргентинада, эвакуациядәме? Күптән авыр туфрак астында микән? Алар өчен кем җавап бирер миңа? Әрәм булган еллар өчен советлар көтеп тор. Дошман оясына барып җиттем диярлек, Смоленски якларына үзем. Туган нигеземнән өч чиләк көл калды. Ә сугыш беткәч, җиде ел утырасы бар әле. Туган нигезегез турында уйлагыз, илегез хакында. Гаилә үчен иң азакка калдырыгыз. Гәрәев. Гафу итегез, кыздым. Саврасов кулын суза. Гәрәев теләмичә генә кыса. Саврасов. Мин белмәдем. Майор. Болай яхшырак. Әз-мәз бәргәләштек булгалый. Князев. Чыннан да, дошманны ярырга кирәк. Ә сез бер-берегезнең бугазын чәйнәргә әзер. Майор. Дөрес әйтәсең, Князев. Князев. Минем авылда шундый вакыйга булды. Берәү бик матур кыз артыннан йөгереп йөрде. Кара күзле, чәче биленә хәтле. Ә ул биле усакмыни, чибәр, бал кебек үзе. Һәм шуңа героебызның олы абыйсы гашыйк булмасынмы? Гәрәев. Һәм Нигә тындың? Ни булып беттеләр? Князев. Ни дип? Кечесе олысына кабырга арасына чучка суя торган кылыч хәтле пычак утыртып куйды. Сабына хәтле. Абыйсы шундук җан тәслим кылды. Ә иң кызыгы беләсеңме нәрсәдә, Гәрәев, нәрсәдә? Юньләп сөйлә инде. Князев. Кызга берсенең дә кирәге юк иде. Менә шундый хәлләр, берсе җиргә, икенчесе төрмәгә, ә кызый бер айдан башкага кияүгә чыкты. Гришин. Аяныч. Саврасов. Карале, Князев, ә күңеллерәк вакыйгалар юкмы синең, ә? Сагышлар өеп куйгансың. Ятып елыйм хәзер. Князев. Бар, нишләп булмасын. Кайсысын сөйлим? Кәләшнең туй көнендә бәдрәф идән астына егылып төшүе, яисә авыл побының исереп, үз сыерын урлавы турында сөйләргәме? Грижин. Хо-хо, икесе дә. Икесен дә. Поезд туктый. Станция кыңгырау Станциядә кыңгырау чыңлаган ишетелә. Майор. Пистолетын чыгара, ярыклар аша тышка карый. Шайтан алгыр, нигә туктыйбыз тагын, ә? Машинист тавышы. Спецсостав, туктарга ярамый! Билгеләрне күрмисез әллә? Орудиене юллардан алып куегыз! Ир-ат тавышы. Хәзер ачыкларбыз анысын. Таптылар мода, туктатырга ярамый, имештер. Вагон ишеге ачыла, ике солдат белән лейтенант пистолетын төбәп торган майорга сулыш алырга да кыймыйча басып торалар. Майор, Составта махсус билгеләр. Нинди хокуктан туктаттыгыз безне? Лейтенант, Ипләп, майор. Тыныч кына, психламыйча гына, яме? Майор, Кичекмәстән ишекне ябарга, составны җибәрергә боерам. Вагон ишеге ябыла. Икенче ир-ат тавышы. Нәрсә синең анда, Ставрыгин? Лейтенант тавышы. Теге көндәге нервлы майор. Икенче ир-ат тавышы. Кичә качкан дивер-сантларны эзләп йөргән майормы? Лейтенант. Нәкъ үзе! Ир-ат тавышы. Әллә башка смертик таптымы? Лейтенант. Шуңа охшаган. Состав кузгала. Ир-ат тавышы. Тере ит кисәкләре. Берәр килеп чыкмас заданиедер тагын. Күрмәгән калмады бу сугышта. Гел маңка малайлармы? Лейтенант. Малайлар. Саврасов майорның башына күсәк белән кизәнеп суга. Гәрәев. Нишлисез, иптәш командир? Князев. Баш миен сырлап торма әле, Гәрәев, кулларын бәйлә. Князев майорның пистолетын алып, Саврасовка тоттыра. Майорны утыртып, тактага бәйләп куялар. Гришин. Туктагыз, болай ярамый, нишләвегез бу? Саврасов. Сикереп төште бакчага куян кишен ашарга. Тик менә поездга утырасы калмаган куянга. Гришин. Башы канга баткан, әллә үтердегез инде? Саврасов. Уятыгыз куянны! Князев чүмеч тутырып майорның башына су куя. Майор, сез нәрсә сволочлар, ә? Кан төкерә. Трибунал телисезме? Сансыз мәхәлләкүләр! Мин сезгә оештырырмын! Калган гомерегез буе урман аударырсыз, контрлар! Чиш бауны! Саврасов пистолет көпшәсен майорның күзенә төртеп куя. Саврасов. Хак әйтүләре, бигрәк нервылы үзең, чәпелдәтеп яңа гына китереп суга. Князев, иптәш майор, безгә дөресне белү җитә, һәм без бер нәрсә дә булмаган кыяфәтләр чыгарырга тырышырбыз, Саврасов. Бар көчебезне куеп. Майор, да пошел ты! Саврасов майорның аягына ата. Офицер, ачынып, авыртуга түзмичә кычкыра, баулардан котылырга тырышып бәргәләнә. Саврасов, Нәтиҗәләр ясап куйыйк. Заставадагы солдатлар синең кемнедер серле заданиегә алып барганыңны белә. Князев. Сау-сәламәт булып кайтуыбызга зур шикләр бар. Савразов. Сине атып кына үтерү ахмаклык булыр, серең чишелмәс. Ул заданиең нинди дә булса авыр булмасын, син аның нинди икәнен беләсең дип уйлыйм. Пистолетны икенче аягына төбәп куя Гришин. Ә ул чыннан да бернәрсә дә белмәсә, Князев. Без аңа бик кирәк. Без берни булмаган кыяфәт чыгарырга тырышырбыз. Уйлагыз, чыгарып сөйләгез, иптәш майор. Саврасов, озак паузадан соң. Һәм. Кая алып барасыз сез безне, майор? Сез дүрт куркак кисәге. Илебез рәхимсез дошман белән сугыш алып бара. Сезгә за җаваплы задание бирелгән, ә сез хыянәтчеләр! Князевның ачуы чыга, майорның башына күкрәгенә күкрәгенә асылынганчы каты итеп битенә суга. Саврасов чүмеч тутырып су ала, коерга кисәнә, тик уеннан кире кайта, су йотып ала да чүмечне урынына кайтара. Озын йомычка алып, майорның канап торган ярасына төртә. Майор. Алмашка! Пф! Кан төкерә. Саврасов. Нәрсә дисез, иптәш майор? Майор. Сез алмашка, дим. Саврасов. Футбол уйнарга барабыз мәллә? Кемне алмаштырырга? Майор, җырлый. Чижик, пыжик, где ты был, на фонтане водку пил. Князев. Көттермәгез инде, иптәш майор. Яссы учы белән ярасына суга. Майор. Авыртуга чыдый алмыйча, алмашка алмаштырыр өчен кабахәтлә! Гәрәев. Каныхатарага үләр бу! Саврасов. Тәкъдим шундый, иптәш майор. Барысын да туп-туры бәйнә-бәйнә ярып саласыз. Без ярагызны бәйләп куябыз, фляшкагыздан спирт эчертербез. Ничек сезгә тәкъдим, майор? Минем Приказ, сезне алмашка китереп җиткерергә. Армиянең иң хәтәр дүрт диверсанты трибунал белән расстрелга хөкем ителгән. Таң атканда аларны диварга терәп куячаклар. Сез аларның адашлары. Иң мөхим задание алар өчен. Ә мөхим задание алар өчен. Гришин. Анаңны, безне расстрелга алып баралармыни? Гәрәев, менә сиңа яңалык. Саврасов, шайтан алгыры. Ниндидер шундый этлек көткән идем дә, атачаклар безне, ләгънәт сукка, расстрел. Майорны якасыннан тотып кыйный да хәлсезләнеп идәнгә егыла. Князев, шулай бетерергә тиеш микән? Гришин, Ике сәгать юл бар, диде бит әле. Вакытыбыз бар әле. Тимер кисәү алып, вагон стенасын, тактасын каезлый башлый Саврасов. Нинди диверсантлар соң ул шуның кадәрле, алар хакына гади, гаепсез кешеләрне стенага терәп атырлык, майор. Профессионаллар. Хәрнәрс һөнәрләрендә иң осталары. Алардан башка беркем дә бу боерыкны үти алмас. Приказ, югары фашист чинын ликвидацияләү. Саврасов, кем соң ул? Майор, менә анысын мин белмим, бу данныйлар тапшырылачак пакетта. Саврасов, Гришин, карале, кайларга барып җиттек, ә? Гришин, уңда шул ук урман, сулда болын. Саврасов, ну нәрсә, Кызыл Армиянең данлыклы сугышчылары, барыбызга да чаңга басарга тәкъдим итәм, сарык кебек үләргә исәбем юк, таярга кирәк. Гәрәев, Килешәм тулысынча. Гришин, кисәүгеләр эшләвен дәвам итә. Тагын унбиш-егерме минут. Князев. Кая барабыз, кай якларга качарга? Калган гомеребезне качып яшәргә туры киләчәк бит. Саврасов. Аерма бармыни? Канада, Швейцария, Чили. Әллә нинди әшәкелектән әшәкелекләр кылган адашың өчен атып үтерергә җыенмасалар, Бар җирдә дә яхшы була. Гарәев, ул бәндәләр ни кылып расстрелга лаек булдылар соң, иптәш командир? Озак паузадан соң Князев кулын яра астыннан күтәреп куя. Майор. Исереп әсирлеккә бирелгән 56 влас, влас совесны үтереп бетерделәр. Нәкъ шунда армия генералы килеп чыкты. Гарәев. Нинди әшәке диверсантлар. Әйт әле, иптәш командир. Саврасов, тагын үзенекен сукалый башлады. Бусын да әйтәм, сволочьлар. Майор. Алар җәзасын күрерләр. Заданиене үтәгәч, гаиләләрегез карточкалар алачак, ачтан үлмәячәк, офицер сүзе бирәм. Князев. Менә бит, ә! Белә кайда басарга кирәклеген. Качсак, халык дошманы булабызмы? Ә балаларым халык дошманы көчекләре булачакмы? Шулаймы, сволочь? Майор, шулай. Князь, менә бит чолгап алдылар, ничек? Саврасов. Син нәрсә, Князев, әллә калырга өең бармы? Сине манчылар бит, дурак. Былай гына галочка өчен. Князев, ә качсам? Өйгә кайтып булмаячак. Кая барам? Балалар ачлыкта, хурлыкта яшәячәк. Мин моның белән ничек яшәрмен? Гришин. Ә мин качам. Мине беркем дә көтми. Беркемгә дә кирәгем дә юк. Туган илгә Миңа бер, туган ил миңа бер нәрсә дә бирмәгән. Яланаяк, ялы ач, ятим балачак. Ни өчен мин аның өчен менә шулай үләргә тиеш соң? Мин бу дөньяга яшәр өчен килгәнмендер бит. Майор. Ватан синең аның өчен үләргә әзер булыр өчен, сиңа нәрсәдер бирергә тиеш, димәк. Гришин. Мине стенага ватан терәми. Чын халык дошманы, син ул, сволота красноперая. Синең диверсантларың да. Сезне атырга кирәк ул. Сезнең кебекләр кире кайтмасын өчен. Нинди сволочлар бит, ә? Майор. Үлемгә әзер булу коралның иң яман төре. Дошманның кем икәне мөһим түгел. Каһарманлык, батырлык күрсәтәсең, герой буласың килә иде бит. Берише. Таракан кебек үләргә? Юк, рәхмәт. Андый теләгем булмады, майор. Бу сугышта көн саен йөзләп, меңләп кеше гомерен куя. Барысы да геройлар. Князев. Геройлык хакында күз аллавың бик сәерле, иптәш майор, майор. Мин минлек, дан, ярату, масаячанлык менә нәрсә комачаулый чын каһарманлык кылырга. Савразов. Минем җитди тәкъдим бар. Гараев. Нинди? Савразов. Майорны расходка берәр аланда күмеп куярбыз. Тәресен дә кадап куярбыз. Бер-ике ай, өч. Бер ай, ике ай, өч ай. Фашистка күп калмаган, капут. Качып Берлинга барып җитәрбез. Ә анда бездә беркемнең дә эше булмас. Кем, кайдан? Әйтербез, майор югалды, ташлап качты безне, каныбызны жәлләмичә фашист белән сугыштык, диярбез. Гәрәев. Сугышырбыз да, Князев. Ышанмыйм мин. Беркемнең дә бездә эше булмаганына. Беренче көнне үк особистлар тотачак. Токымнары шундый аларның. Әткәй гражданнар сугышында акларга бер капчык бәрәңге бирде. Бирде дип инде үзләре күбрәк тартып алырлар иде. Үзләре күбрәк тартып алырлар иде. Соң большевиклар моны унсигез елдан соң исенә төшерделәр. Исәнме икән, белмим дә. Иблис токымнары, фашисттан да куркынычрак. Гришин. Эвакуация юлы әзер, зур гына җыелышып таярга була. Саврасов. Көтеп тор әле, Гришин, таярга. Үкчә ялтыратырга өлгерербез. Спирт сал әле. Майорга да атамыз. Гәрәев. Минем өйдә шыр бала-чага. Кулына тоттырылган кружка төбәлеп карый. Өч сеңлем, өч энекәшем бар. Бала чакта гел күтсез идем, хулиган. Колхоз сараен уйнап яндырдым. Тракторны күлгә батырдым. Мәктәп директор кабинетында өч сәгать буе көттерделәр. Бәдрәфкә чыгармыйча. Түзәр мәл, түзәр мәл калмагач, гөл төбенә. Каеш белән мине үзгәртә алмаслыгын миңа ун яшь булганда аңлады әнкәй. Елавыннан туктый алмады. Озатканда, Ялгыш үзебезнекеләрне атмасаң гына, дип үкереп калды. Өйгә орден, медаль белән кайтырмын дип хыялланган идем. Аннары, Мине берсез дә путьсез дип атарга теләйләмәс. Әнкәй горурланып торыр. Әти бөтенесенә дә мактанып сөйләр. Сугышка киттем менә. Герой булдым. Савразов. Илама Гараев, ерып чыгарбыз. Без әле күрсәтербез, эчеп куялар. Ничек сезгә план? Князев. Билгесезлек күп. Аннары бу имансыз майор аркасында җанга гына халасы килми. Савразов. Менә моны жәллисеңме? Бу иманын җуйган гнидынымы? Ул безне жәлләмәде, жәлләдеме соң? Безне кем жәлләр? Безне князев. Белмисең? Белмисең шул, курка. Гөнаһ дигәнең үз өстем ала. Пистолетны чыгарып майорга төсәйтте. Ату тавышы яңгырый, Князев кискен хәрәкәт ясый, пуля түшәм такталарына эләгә, тонык вагон киңлеген ут нуры кисеп куя. Князев, Син нәрсә, командир! Саврасов шашып көлә, идәнгә утыра, аркасы белән дивар такталарына терәлә. Князев аның кулыннан пистолетын тартып ала. Гришин, Командирыбыз бөтенләй ычкындымы әллә? Гәрәев, Мин дә бармыйм. Саврасов көлә, тезләрен кага, Егетләр, кем ычкынган соң монда? Гәрәев. Фронтка китте дә дезертир булды, хыянәтче! Бу хурлык белән яшәргәме? Язмышымның акылга ятышлы көтелмәгән дәвамы булачак бу. Куян кебек качып, посып яшәргәме? Хәр кыштырдауга сискәнеп. Гаиләмә мин, минем аркада хурлык түзеп яшәргәме? Юк инде, җитте миңа, Саврасов. Димәк, минем белән Гришин син генә, майор? Тулы труппа булмаса мәгънәсе юк. Сезне икегезне атачаклар, сезне икегезне эзләячәкләр. Тапкач атарлар. Хәлләр артык җитте. Моны беркем дә белергә тиеш түгел. Саврасов урап алды һәрьяклап, дөрес, дөрес. Үзебезнекеләр фрисларга караганда да куркынычрак, майор. Ә син астыңа салып куярга да өлгердең, куркак. Князев, Күпме әйтергә була сиңа, майор, куркак түгел без. Зояга үләсе килми. Саврасов, Кешене расотка җибәреп пүчтәгеш. Рота, полк. Берәвене армиясен камалашта калдырып немец ягына киткән. Хәзер һәр хыянәтчегә фамилиясен кушамат итеп тагалар. Высота алырга кирәкме? Бер батальон, ике, кадалып китсен. Башкаларын чиратлашып китерерләр. Шулай бит, майор? Син әйтәсең моны? Үзең ничә җан иясен стенага терәп куйдың? Шаг вправо, шаг влево, ничә тапкыр атканың бар? Ә кызык итәр өчен. Допрос вакытында ничәне кыйнап үтердең? Саврасов майорның битенә суга. Алар барысы да халык дошманы, хыянәтчеләр, контрлар, кеше үтерүчеләр һәм бандитлар. Алар арасында кеше юк иде. Майор, чынлапмы? Пф, кан төкерә. Шулайдыр, шулайдыр, билләхи. Мин солдатларны туган җир өчен сугышырга күтәрдем. Ә син кешеләрне ни өчен гомерсез калдыруыңны да белмәгәнсеңдер. Алар арасында гаеплесе дә бер-икәү генә булгандыр. Саврасов, авызыңны яп, иблис, башыңа сугып изгәнче. Князев, җитте сезгә! Икегез дә бик яхшы. Икегезнең дә кулы терсәкләренә хәтле героизмда баткан. Оештырдылар монда политдемагогия. Гришин, уйлашырга кирәк, нишлибез соң? Гәрәев, соң чынлап торып майорны үтермәячәкбез бит? Гришин, офицерны үтерергә ярамый, вышка. Саврасов, Безгә нәрсә эшләсәң дә вышка. Князев. Болай килеп чыккан, чыкканы үкенечле. Яшисең, яшисең. Менә син дип уйлыйсың, менә тормышың, менә аның дилбегәсе. Тоткан кебек кенә буласың шуны, ныгытып тотасың. Арбаң шыгырдап булса да бара, кайвакыт сикертеп тала, кайвакыт юлы бик әйбәт. Ваемсыз сызгырып барасың, яшь-ярым итеп, ә шул вакытта кемдер синең өчен дилбәңне тота да арбаңны текә, төпсез чокырга таба куалый. Арбаңнан барысы да сикерә төшкән, атың да күптән качкан, син берьялгызың һәм сикереп төшәргә җаең юк. Гришин. Син нәрсә турында сөйлисең ул? Князев. Кырык өченчедә побывкага өйгә кайттым. Кулым да гипста, кулым гипста. Аяк аксый, ял итәргә җибәрделәр. Мин яшәгән авылыма Мин яшәгән авылыма. Шәйләп алыйк аны. Ммм. Ай, рәхәт. Князев. Кырык өченчедә Побывкага өйгә кайттым. Кулым гипста, аяк аксый, ял итәргә җибәрделәр. Мин яшәгән авылыма, попутка юк, бар булган ат, трактор фронтта, җигелгән үгезләр басу сукалый. Мин шул сукалаган җирдән өлердәм. Юл кыскартып, өемә таба чабам. Абынып егылам, басам, тезләр сыдырылган, төзәлә белмәгән, кул яна. Ә өемнең тәрәз ишеге такта белән кадап куелган. Койма юк, мунча түбәсе юк, салам гына. Абзар да юк, чип-чиста урын, утынга киткән. Ульянка, өченчем, тифтан үлгән. Әнкәм карчык, ул да үлгән. Хатыным, хәбәр булмагач, һәлак булганым дип уйлаган, председатель белән кушылган. Балалар белән өенә күчеп тә киткән. Бәлки балалар өчен курыккандыр. Гаепләргә хокукым, хокукым бармы? Бардыр. Председатель карт качыр үзенә бабайга ярашлы. Ишектән такта кубарып базга төштем. Ачып бал эчтем дә кире сугышка киттем. Миңа хәзер өйдә нишләргә? Мин калам. Калам. Гришин. Өйләнерсең әле. Тагын бала ясарсың, Саврасов. Танып, тынып куй әле, Грыжин, спирт сала. Әйдә, Князев, карар кылдың, шулай кылсын. Гәрәев эчә алмый, еларга өлгергән егет фуражкасын кире куя. Саврасов. Я инде, баһадир, елама. Кадерләп тор, күз яшьләреңне кадерлә, расстрелга калсын. Гришин. Оста сез, товарищ командир. Моментын бозып куярга. Саврасов. Мин гел бозып торам, бөтен нәрсәне. Нишләтәсең? Шундый кеше мин. Крошкасына спирт салып, майор авызы янына китерә. Әйдә, майор, Князев һәм Гәрәев өчен икесен алып кала алдың, хайван. Гәрәев. Иптәш майор. Иптәш майор алдамаса гына ярый. Аяусыз итеп сугышкан дигән хәбәр өйгә кайтып ирешсә иде, үзен жәлләмичә. Саврасов. Ох, исәнмесез, кардәшләр! Каян килгән башыңа бу чүп-чар? Авылыңа хәйкәл коеп куярлар дисең уйлыйсыңмы? Һе. Гәрәев. Миңа хәйкәл кирәкми. Исем калса да җитә. Авылдан үз теләгем белән чыгып китмәдем бит, кудылар. Князев. Князев. Ничек инде? Гәрәев. Ярты көтүне сазлыкка батырдым, йоклап киткәнмен. Мужиклар, милиция, авыл халкы. Кичен ишек алдында халык тулды. Атай күзен дә күтәрә алмады, ә мин киттем, җәяүләп. Райцентрга хәтле, военкомат эзләп. Бер яшь өстәп куйдым. Училищега җибәрделәр. Ялгыз башым. Минем арбам инде әллә кайчан чәлперәмә килгән. Тик, тик дилбегәсен менә үзем тотам. Менә бу куллар белән тоттым. Юлым таман. Тушенкача калын итеп ит кисеп куя. Соңгы тапкыр туйганчы ашап калыйм, ичмасам. Князев. Хәзер баян булса иде, эх, мин җырлар идем. Майор, син, син юкмы? Майор. Юк, Князев, баян да юк, иман кыйпылчыгы да, кыйпылчыгы да калмаган. Гришин. Майорның аягын бәйли. Состав туктаган тавышлар. Саврасов, ә Крнеябез түгелме? Князев, шулай шул, йорыкларга карый. Өйләр күрәм, сарайлар, полустанок. Машинист тавышы. Егерме минут торабыз, компрессия начар. Саврасов. Саф һава суларга вакыты җиткән. Князев, яклыйм, команда бирегез. Тынлык. Саврасов майорга төртеп куя. Майор, кычкырып. Ач, чыгабыз. Беренче күренеш бетте. Хуй. Фразалар ничек бара җәмәгать? Тотасызмы? Менә без авылга кайттык. Әни дә уразада, Менә тәмле җимешләр кертеп куйды миңа. Капкала утырылым дип, иртәгә без дә керәбез. Так что, киттек. Икенче күренеш. Йоклап китмәдегезме әле? Хәзер күп калмады. Тагын бер 10 бит. Төзәбез. Икенче күренеш. Алыстан ук, кое янында җиң сызганып өч кыз кер чайкый. Еракта түгел кечкенә агач йорт күренә. Агачтан өйгә, кое түбәсенә сузылган бауларда кер эленгән. Күлмәкләр, юрган аслыклары, мендәр тышлары. Агач төбендә гармун. Чапчак толы су һәм чүмеч. Князев, Саврасов, Гәрәев һәм Гришин килеп чыгалар. Гәрәев, Сәлам, сезгә, кызлар! Ничек оста итеп килеп чыга сезнең, ә? Әллә безнең кием-кәйләрне дә сафландырып җибәрәсезме? Зойка. Карар син аны, нинди өлгер, килмәс борын эшкә куша. Сезгә дә сәламнәр. Анютка. Кайлардан сез? Савразов. Узышлый гына, озакка түгел. Нинка. Озакка түгел, нишләп алай? Анютка. Эх, озакка булса шәп булыр иде ул, ә? Ират кулына безнең ай-хай нинди мохтаҗ. Князь, Князев, сезнең белән мәңгегә калыр идем, честные красноармейские. Олы гамәлләр генә көтә шул. Мин, кстати, Вася буламын. Анютка, а мин, кстати, Анюта. Гришин, Олег, Гәрәев, мин Самат. Нинка, Нина. Зойка, ох, солдатлар. Ипле генә килеп чыга, перекличкагыз. Тазын күтәреп Гришинга тоттыра. Киттек, Олежек, булышып алырсың, Саврасов. Ничек кызлар алмалар? Самоварыгызга тузан кунып өлгермәдеме? Чәй эчәр идек, без күчтәнәч белән, Нинка. Кунарга өлгерәме соң бездә, керне генә әле бетерергә. Князев. Анысын без хәзер үк! Тазны җитез күтәреп яңа бау сузып, бау сузып керелә башлый. Кызлар көлешә-көлешә китәләр. Зойка Гришин муенына юеш тастымал элеп куя. Саврасов. Әнә, хомут та элеп куйдылар. Гәрәев өстеннән чәчәкләрне алып куя. Ипи, сушка бәйләме, Тушенка чыгарып сала, Саврасов кер өрергә керешә. Саврасов. Ох, Кызыл Армия сугышчылары! Өйдә болай эшләтми иделәр бит. Гришин әнә гомерендә беренче тапкыр элә. Бөрмәләрен төзәт тә, кыстыргыч каптырып куй. Бавына. Егет, бавына кыстыргычны. Астан түгел, алка түгел бит ул. Гришин. Беренче тапкыр, иптәш командир, Князев. Сиздереп торасың, Гришин, гомереңдә кыз тәмен татыганың да юк. Ай-яй, куллары калтырый. Саврасов. Нинди, нинди татысын инде, ни сөйлисең син? Ул аларны элек ерактан гына күргән лабаса. Князев. Койма ярыгыннан. Князев башыннан шапылдатып юеш чүпрәк очып куна. Шаяртулыч юеш чүпрәк сугышуы башланып китә. Лапылдап Гришинның битенә юеш тастымал килеп куна. Каты бәрелеш Анюткага Анютка пәйда булгач кына туктый. Кулындагы чәйнек белән таҗланган самовар. Анютка. Син кара аларны! Менә шулай итеп өлдегез дисезме? Зойка һәм Нинка килеп чыгалар. Кызлар кием алмаштырып, матурланып, башларына яулык бәйләргә өлгергәннәр. Кулларында пешкән бәрәңге һәм йомырка. Коймак салынган тәлинкәләр, зойка, уңган-булган салатлар, бала-чага диярсең, гргн. Ә без бөтен нәрсәдә дә уңган, сугышта да, шаяртуда да, уенда да, зойка. Ә син, егеткәй, сугышта да булып өлгердеңме? Гршн. Әзрәк бар инде шунда. Үзеннән-үзе сыман ширинәле төшеп китә, күкрәгендәге медальләр зеңгелдәп куя. Анютка, О-һо! Шундый яшь башы белә ничә медале бар үзенең! Князев. Соң арабыздан иң кыюы ише ул, Сагразов, һәм тәвәкәл. Менә нинди ул безнең командирыбыз. Зойка, командир да! Уйламассың да үзенә карап, чәй эчә башлыйлар. Нинка, ә синең исемең ничек, солдат? Сагразов. Кече лейтенант Савра Валя... Валентин мин. Анютка, сез булмаса кая юл тотуыгыз? Граев, соң фронтка матуркайлар, фронтка инде. Немецның кирәген бирергә, Князев. Мужиклар калмады дисез инде, барысы да фронтка китеп бардымы? Зойка. Минеке сугыш башында ук һәлак булды. Пограничник иде. Ә кызларның егетләр белән юнләп йөргәне дә юк. Саврасов. Фляшкасын чыгарып, барысына да салып чыга. Моңсу тим аларга сөйләшмик әле, искә алыйк, эчеп куялар. Кызлар арасында Зойка гына эх тә әйтми эчеп куя. Князев, гармун алып, төймәләрдән бармакларын йөгертеп чыга. Яхшы инструмент. Ә кемнеке? Анютка, минеке. Князев, әллә уйный беләсең? Анютка, әтидән калган. Хәзер Ерофей бабай уйный. Гәрәев, мужиклар юк дигән идегез бугай. Нинке, нинди мужик булсын инде ул, Зойка. Аниткага серенада җырлый да, чәчкәләр ияртеп килә, Дон Жуан! Нинка, Гусар! Анютка, Йой, кызлар, әйтеп тә куясыз инде, кияү таптылар, ди. Князев, Нигә алай? Шуның хәтле ямьсезмени? Анютка, Соң бит инде аңа 150 яшь булса кирәк. Князев, көлеп туйгач, бию-көе уйный башлый. Эх, кызлар! Саврасов, Патша балындагы кебек кыланып, Нинканы биергә чакыра. Гараев Анютканы, Гришин ялып, Зойкага карап утыра. Кыз көлемсерәп куя. Рюмкасына салып, эчеп тә куя. Җитез итеп егетне кулыннан тартып, биючеләр уртасына алып чыга. Зойка. Бии беләсеңме икән, минем тәвәккәл командирым? Гришин. Бии белмим шул. Зойка. Гришинның кулына кулын биленә куя. Ныграк тот инде. Ах, батыр, винтовкаң белән белебрәк эштәсеңдер, Гришин. Анысы әлбәттә, Зойка. Аяк таптамыйсың, анысы да бик әйбәт, Гришин. Миннән дә укучы әллә ни мужиклар юк дисез инде, Зойка. Шулай шул. Күпме эш ауный, арбалар ватылган, табурет курындыклар селкенеп тора, ишек аслынып тора, түбәдән дә агып тора, Гришин. Соң Анысы безнең өчен пүчтәк эш. Биюен алай биюбез. Әйтегез генә, шундук төзәтеп куям. Зойка. Карале син аны, әйдәле. Китәләр. Князев. Танго! Саврасов Нинканы пируэтка сузып куя да, үбеп алырга дип үрелгәндә, кыз яңагына чәпелдәтеп сугып куя. Оялырга җитешкән Нинка өстәл артына утыра. Саврасов тапкырларча чәчәк өзеп ала, янына килеп утыра. Нинка.

Гараев гаҗәпләнүеннән сызгырып та җибәрә. Князев. Менә сезгә исәнмесез. Гришин әйтмәде. Князев. Рәхәт сезнең монда. Урман, инеш. Хуҗалыгы нинди? Үбеп тә торалар. Калыр идем. Анютка. Гараев белән өстәл артына кайталар. Ә сез калыгыз. Князев. Соң бит башта Немчураның арт сабагын укытырга кирәк, Анютка. Ә сез укыткач кайтыгыз. Ий күтәрерсез, аннары мунчасын. Князев моңсу көй уйный. Князев. Һәм кайтырмын да әле, берәр кайчан. Без бит барыбыз да бернигә дә карамый кайчандыр әйләнеп кайтабыз. Локомотив гөрелдәве ишетелә. Князев. Вакыт. Трамваебыз да килгән, егетләр. Гармунын салып урынына куя. Бик яхшы инструмент, Анютка. Үзегез белән алыгыз. Кайтырга сәбәп булыр. Князев, шаяртыгыз, шаяртып әйтәсезме? Рөхсәтме? Анютка, алыгыз ал. Ул бит сезне көтте. Кире юлда кайтарырсыз. Князев, рәхмәт. Чынлап, кайтырга менә дигән сәбәп. Гәрәев, ну, кызлар, гаепләп калмагыз, киттек без. Гәрәев саубуллашырга гына кулын суза, тик Анюта аны кочаклап үбә дә чабып китә. Саврасов сызгырып куя. Князев. Гришин, китәбез! Ходу! Князев, Савразов һәм Гараев ашыгып китәләр. Йөгереп Гришин килеп чыга, чапкан көйдән каешын эләктерә, ашыгып күлмәк итәген чалбарына тыга. Нинкә. Ох, батыр, калдырып китәләр бит. Гришин, куып җитәбез, хуш кызлар. Нинкә, хуш, бәгыркә, хушыгыз, хушыгыз, бәгыркәйләрем. Өченче күренеш. Тамак кипте. Өченче күренеш. Так. Вагон Князев салмак моңсу көй тарта. Майор куллары багаудан бушаган, кымшанмыйча идәнгә текәлеп утыра, Гришин шатлыгын көчкә яшереп нарда ята. Саврасов. Ох, өлгер, өлгер, Гришин! Князев җае килеп торучан сихерләп куйган кебек Гәрәев. Ә менә җае форсаты чыкканы белән бәхәсләшеп тә була. Хак әйтәм бит, иптәш майор. Майор, хак әйтәсең. Князев. Ә син, иптәш майор, болар кайтмаслар дип уйлагансыңдыр, ә? Майор. Уйладым. Гришин. Яткан җиреннән сикереп төшә. Уйна, Вась! Берәр җиллерәк нәрсә! Гришин онытылып бии, сызгырып Гәрәев белән Саврасов та бии башлыйлар. Талып кем идәнгә, кем нарга авалар. Саврасов. Мин дә барам! Барам. Гришин. Авыз янына китергән су тулы чүмечен кулыннан төшереп җибәрә. Кайнар сәламнәр белән Мойшы түти. Менә сезгә бәллүр кабырга. Егерме ике тәңкә бирегез, сатып алырмын ашарга. Саврасов, барам, сугышка барам дип кит, китмәдем бит. Элекеге тормыштан китәргә, качырга, Тюремщик, Вертухай, Казах далаларында, Заполярье, аннан ерак Көнчыгыш, Широка страна моя родная. Ә нинди юмарт, ә! Система хезмәткәрләре өчен югары комфортлы баракалар, кысан фанердан куелган диварлар, буржуйка, кухня биш квадрат метр, көн саен бәрәңге, бәйрәмнәрдә ит, коймак, аракы, ямьсез генә фәхишә. Туган поселоктан малай яшьтә киттем. Әти аркасында. Бар халык дошман итеп күрә иде үзен. Продотряд белән бөтен икмәкне җыеп алды. Соңгы ярмасына хәтле, соңгы бөртеккә хәтле. Баз идәннәреннән черегән бәрәңгене дә кырып җыйдылар, совковой көрәк белән бәрәңгене, бәрәңгене көрәк белән, аңлыйсызмы? фляжкасыннан күп итеп чөмереп куйды. Ирләр төркеме аның каршысына чыкты. Җан ялгап торырлык кына калдырырга үтенде. Якташ, ягънәсе, ач калдырмас бәлки. Күкрәгенә хәтле җиткән ир малай затын амбарга чакырды. Имештер, өлеш чыгарам, күтәреп кайтырсыз. Хәрберсен стенага терәтеп куйган. Туган нигеземне яндырдылар. Үземне чак кына үтермәделәр. Көчкә качып котылдым, озак чаптым. Әллә нинди вакыт сукбайланып яшәдем. Бер авылда чиркәүдә төпләндем. Аннары авыл башлыгы үземне училищега оештырып куйды. Кем мин? Ничек яшәдем? Әтидән әшәкерәктер, бәлкем. Шундый булырга кирәк бит, ә? Сиңа бөтен дөнья каршы булсын әле. Ул нәфрәттән янган кабы янгын кабызырлык. Үзеңне актык иблис итеп хис итәрлек. Мондый урында өем дә булмас беркайчан. Тел йотарлык матур хатыным да булмас, балаларым да булмас. Кабахәт мин. Иблис. Сволочь. Озак итеп эчә, бушаган фляжкасын читкә бәрә. Ачы тәмнән кысылган кычкыру ипи тешләп ала, шашынып көлә башлый. Тәмле ипиен дә ашыйм, спирт чәем, тушенкасын да ашыйм. Кеше ясаганны ашыйм, бүсеп, тыгынып. Ә лаекмы соң, җан кыйгыч? Кеше булганым да юк. Саврасов пистолеты чыгарып, көпшәсен авызына тыга. Иң якын басып торган Гришин кулын алып, Үзенә таба тарта. Ату тавышы яңгырый. Князев, Тот кулларын, майор, пистолетын тартып алырга кирәк! Князев, пистолетны алып, каеш артына тыгып куя. Дурак, бөтенләй юләрләндеңме әллә? Гришинның үле гәүдәсе идәнгә ава. Гәрәев, Үтердең бит, тиле! Князев, Нәкъ ияге астына. Майор, Харап итте, Князев. Нишлибез соң, иптәш майор? Майор, Уйлыйм әле. Нарага күтәреп салыгыз. Идәнен сөртеп куйсаң яхшырак булыр. Каны күл хатлы аккан. Саврасов, җырлый. И добили, песня в том порока. Всех врагов, вот так и огневой, Три танкиста, три веселых друга, Экипаж машины боевой. Майор. Авызын томалагыз! Князев Саврасовка хәтәр итеп суга, хушы югалган егетнең башы күкрәгенә асылынып төшә. Майор. Анысын да яткырып куегыз, анаңны. Ничек шулай килеп чыкты соң әле бу? Планшет, планшет! Майор егетләрнең документларын чыгара. Майор. Гришин, Гришин, менә син, җан дустым. Таныклыгыннан фотоны куптарып ала да, мич авызына ыргыта. Ничек анда учагың, Князев, бөтенләй сүнеп беткәнме? Учак сүнүе куркыныч ул. Аннан патрон бетүе дә куркынычрак. Ә тирә-янда фрицлар, кырмыска хәтле. Ярый, ярый. Син яндыр, яндыр. Нәрсә карап утырасың, күзләреңне тондырып? Әллә мөгез үсеп чыкканмы маңгаеңа? Дөрләтеп яндыр! Мич авызына кулын тыгып, көлне айкый. Фотоны табып, авызына сала да чәйни башлый. Планшетыннан фото алып, ялап куя һәм таныклыкка ябештереп куя. Сорамадым да, бәлки берәрегездә клей бардыр? Барысы да башларын кага. Болай да яраган инде, Гәрәев. Әкренәябез бугай, майор. Такта арасында яракларга карап куя. Ләгънәт суккыры. Нәрсә анда Князев? Яндырдыңмы инде? Князев. Хәзер була. Чыра яндырам, иптәш майор. Майор. Эх, хәсрәт. Әйдә менә кәгазь яндырабыз. Мич авызына таныклы документлар ата. Дөрләп ут янып китә. Князев. Нигә соң сез, иптәш майор, үзегезнең таныклы документларыгыз яндырдыгыз соң, майор? Кисәү агачын

Командирга син калдыңмы хәзер? Майор, никак нет. Командир Саврасовтан ә исергән, особист. Фамилия ничек? Майор, «Э, Гришин мин, рядовой Гришин, особист. Менә документларымда еңестә ята фотокарточкасы куып төшкән. Князев кем? Князев, мин.

Күләгәдә эчмәс әле, тиз, тиз, тиз! Аэродромда самолет көтә. Воентрибунал комиссиясе әллә кайчан җыелган инде. Башкаларын чыгарырга да отчет бирергә. Соңгы күренеш. Скамия, ашыкмый гына вишнап чыга, кул таягына таянып бара. Икенче кулындагы гармунын скамиягә куя. Кырмыска, Робинзон, Патефон һәм Саескан чыгалар. Честь биреп, тезеләләр. Кырмыска. Мөрәҗәгать итәргә рөхсәтме, иптәш Личнап? Личнап. Докладноегызны әллә ничә кат укып чыктым, Саврасов. Әллә шунда искәртелмәгән, операциягә кагылышлы әйтелмичә калган информация бармы? Кырмыска. Никак нет, Личнап. Куеныннан кәгазь чыгарып укый. Объектның үле гәүдәсе ярым янган килеш ишегалдында табылды. Башында пуля тишеме, янында шундый ук җәрәхәтләр белән хатын гәүдәсе табылды. Бәлки болай да яхшырактыр да, тере килеш эләксә. Андый маймыл өчен яраклы читлек тә табылмас иде. Карале, Князев, Патефон, әйе, иптәш Лишнап, Лишнап. Син алай-болай гармунда уйнамыйсыңмы ул? Патефон, никак нет, иптәш Лишнап, Лишнап. Кызганыч. Тыңлар идем, Патефон. Инструмент әйбәткә охшаган, трофейный, Лишнап. Е, безнеке. Оренбург осталарыныкы. Кайтарып бирергә сүз бирдем. Бер полустанокка. Полустанокка. Сиңа кушармын. Тор алышыз Гәрәев, калып тор. Гәрәев калып тор. Саескан югалган кыяфәт белән иптәшләрен сатып калды. Лешнәп үзенә кәгазь кисәге тоттырды. Лешнәп. Соңгы боерык. Монда адрес. Авыл. Артык сорауларсыз. Менә орден-медальләр, наградной битләр. Сугышчының әти-әнисенә тоттырырсың. Саескан. Нинди приказ? Яхшы солдат булгандыр, миңа кушсагыз, кушасыгыз булгач. Ул да Самат исемле кәгазьне укып чыга, сүзе бүленеп. Личнап, герой, шәйләп утырмаска, Герой, чәйләп утырмаска, кыстап торсалар да, аңлашылды? Саескан. Так точно, үтәргә рөхсәтме? Лешнап. Рөхсәт. Саескан чыгып китә. Лешнап фляжка, портсигар, планшет чыгарып, скамеягә сала. Лешнап. Эх, майор. Чак кына калгач киттең. Ә мин кайтам тиздән. Туйдым. Вилья боздан ачылгандыр инде. Мин кайтуга шомырт та чәчәк атыр. Сиңа күреп калырга язмаган, димәк. Кем белгән. Бәлки күрерсең дә әле. Без бит барыбыз да бернигә дә карамый, кайчандыр әйләнеп кайтабыз. Пәрдә.